سرائیکی ریت دے نال شمائل حبیب مہاݨاں تہاݙی خدمت دے وچ حاضر ہے۔ سئیں اڄ محبتاں دا پندھ کر کے ڈیرہ اسماعیل خان کول آئے جساں ضلع ڈیرہ اسماعیل خان دی تحصیل وݙی دراݨ دے ہک وستی چوݙویں دو لنگھ آئے ہیں۔ اتھاں سمیع اللہ سمیع تے ڈاکٹر خلیل سئیں ہوݨیں دے ولوں ہک ٻہوں سوہݨے سرائیکی مشاعرے دا پل ٹھاہیا ڳیا تے ایہ چودھوان دی دھرتی دا اڄ پہلا سرائیکی مشاعرہ ہئی تے اڄ اے مشاعرہ ڈیکھ کے ساکوں بہوں خوشی تھئی اے کہ چودھوان دے لوک مشاعرے دے ناں کول ہی واقف نن تے اج اتھائیں سرائیکی دا ایڈا کامیاب مشاعرہ ڈیکھ کے ساکوں دلوں خوشی تھئی اے تے ساکوں پروگرام دا منظر وی ڈکھیندی اے تے پروگرام تے آونڑ آلے شعراء دے نال تہاڈی گالھ مہاڑ وی کریندی اے۔ جیڑھا وی بشر گھن کے آیا حیاتی۔

توں سانبھ نہ سگیں دل دے وی تیڈو خوشیاں اتنے ڈھیر تھیون تیڈو میلی اکھ نہ کوئی ڈیکھے تیڈے دشمن ہر دم زیر تھیون تیکوں ساگر دل اچ جاہ ڈیواں نہ کڈھ تھیوے نہ پیر تھیون۔ ہر بندے آپنڑاں حال سنڑائے ساڈا آپنڑاں حال حوال ہوسی۔ اساں واسی ہیں نئی ویلے دے اج نئی ویلے دی گالھ ہوسی۔ ہے کون تیڈے در تے صدا ڈے کے وجا گئے۔ ہے کون تیڈے در تے صدا ڈے کے وجا گئے۔ سن دڑکے تیڈے منہ چوں دعا ڈے کے وجا گئے۔ اتھاں ہر کوئی جیوݨ آندا ہے۔ اتھاں ہر کوئی جیوݨا چاہندا ہے۔ کوئی جیوݨ ہے جیرھا چار چدھاروں وچھا پئے۔ کوئی دہشت گرد دے کن دے وچ ہک واری ونج کے آکھے ہا اساڈے رلے میلہ آ ڈیکھے۔ اساں اے مشاعرہ بہوں کڈوکڑیں دے ذہن وچ رکھا ہئی۔ لوکاں کوں اساڈیاں کوں سمجھ وی نئیں آندی کہ مشاعرہ کیا ہوندے۔ تاں اساں انہاں کوں شعور ڈیواون واسطے مشاعرے دا پروگرام بنڑایا۔ انہاں کوں ہک شکل ڈکھائی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ اج مشاعرہ ساڈا کامیاب صورت دے وچ تھی گیے تے انشاءاللہ اگوں تے وی اساڈا خیال ہوسی انشاءاللہ اپنے ایں دھرتی دے اتے دوبارہ مشاعرے دا انشاءاللہ اعلان ضرور کریسوں۔ حالانکہ پہلا مشاعرہ ہئی اتھوں دے لوکاں دے نال پہلی ملاقات ہئی بہوں بہترین مشاعرہ گیے اور بڑے ذوق نال لوکاں سنڑائے۔ شمیل مہاݨا صاحب اج دمان دی دھرتی دے اتے میڈی دل دی خواہش ہئی کہ میں زندگی دے وچ کڈہیں دمان دی دھرتی تے ونجاں اور کوئی نہ کہیں محفل دا حصہ بناں اور چوڈویں دا جیڑھا اج مشاعرہ تھئے میڈے خیال دے مطابق ڈسی پئن دوست کہ اے زندگی دے وچ پہلی واری اتھاں مشاعرہ تھئے لیکن میکوں اج دا مشاعرہ ایویں لگدا کہ اے پہلی واری نئیں تھیا اے ہر سال کولو شاید تھیندا آندے۔ اتنا اتھاں جوش ہئی اتنا جذبہ ہئی اتنی محبت ہئی اور میں یہ امید رکھے ساں کہ جتنے لگن دے نال جتنی محبت دے نال دامان دے واسیں اج اتھاں آون والے شورا کرام کو آون والے مہمانیں دی جڑی حوصلہ افزائی کیتی ہے تے این حوصلہ افزائی کو میں کو ایویں لگدے کہ اتھاں صرف چوڈویں دے وچ ولا مشاعرہ نہ تھی اتھاں تو اوہ تھی سی تھی سی بلکہ آسے پاسے جڑا وستا ہیں دامان دا جیرھاں جھوکاں ہن انھیں لوک انھیں جھوکیں دے اتھاں لوک موجود ہن کیونکہ دور دراز دے پورے دمان دے لوک اج اتھاں موجود ہن تے انھیں لوکیں دے وچ وی اج میں بڑا شوق ڈٹھے انھیں دا وی دل آہدا پیا کہ بلکہ میڈے نال آکھے نے کہ ملگاݨی صاحب درابھݨ دے دوست ہن انھیں آکھیا اساں درابھݨ مشاعرہ کرݨ چاہسوں ایویں باقی وستیں دے نوجوان ملین انھیں دوستیں آکھے کہ اساں مشاعرے انھیں علاقے وچ کریسوں اے اج جیرھی چوݙویں دے وچ جیڑھا منڈھ ٻدھا ڳئے ہک ادبی سلسلے دا میݙے خیال دے مطابق کہ اڄ جیڑھا ریسپانس ہا اتھاں اے نہ رکݨ آلا سلسلہ ہوسی۔ اے سلسلہ انشاءاللہ ودھارے آلے پاسے ویسی اور انشاءاللہ تعالی العظیم دمان دے واسے جݙاں وی ساکوں محبت نال یاد کریسن اساں پندھ کوں پندھ نہ سمجھیسوں اساں اوں پندھ کوں محبت سمجھ کے اتھاں ضرور آپݨی حاضری کوں یقینی بݨیسوں انشاءاللہ اور میں دلی طور تے مشکور ہاں۔ سمیع اللہ سمیع سئیں دا اور ڈاکٹر خلیل صاحب جیڑھے کرتے دھرتے ہن اج دے مشاعرے دے اور تمام دم میں تے آکھساں کہ دمان دے تمام واسی او چاہے ڈی آئی خان چوں کوئی آیا کھڑا بشمول میڈے کیونکہ میرا تعلق بھی دمان دی دھرتی دے نال ہے میں اے سمجھداں کہ اتھاں آون والا ہر بندہ شرکاء دے وچ وی اوندا اپݨی شرکت ہئی تے نال میزبان وی ہر بندہ ہا اڄ دے مشاعرے دا اور ایہ میݙا پیغام ہے کہ جیڑھے ادبی پروگرام وچ ونڄو جیڑھے مشاعرے دے وچ ونڄو اتھاں اپݨے آپ کوں صرف سݨݨ آلا نہ ڳݨو اتھاں اپݨے آپ کوں میزبان وی ڳݨو اتھاں جئیں ویلے اساں اپݨے آپ کوں ہر بندہ میزبان وی ڳݨسی تے اوں مشاعرے دا جیڑھا نکھار ہوسی